Itsonga Queen underscore n'wana tate ha swi ni twisa na lundlalani ha mi le ku voneni ka channel ya G1 Soli Makamu tshama na hina mi hi sendela risimu ra n'wi hi twa ku ra fitaki loko ri nga fit mi swi twisisa loko hi ku a ri qualify se mara mi hi sendela risimu ra n'wini loko hi twa ri ri kahle Mi nga rivali ku a hi ri ra xigaza mi nyuzi ku n'wana un'wana uh, lowu nga na wona as long as wu ri mutsonga we n'winyi wa wona hambi wo music wu nga ha vulavuli xitsonga mi hi sendela rinsimu ra kona loko hi twa ri qualifya hi ta mi vitana mi ta mi ta perform

riperi ri na ku mi amukela hi le ka jiwan soli makamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku ri madyambu lamanene hi kha hi huma kahle aka siku ra ku tlangela ndhavuko ra ti-24 ha tlangela ndhavuko na sweswi hi ku loko va ku long weekend va katsa na siku ra namuntlha ri ri ra ti-26 ta september 2021 xikipa lexi ni nga xi mbala a ku ri dh a xi tsaliwe ku daniel hector la ko tani se um loko xi ka xi hlantswiwa xi hetelela xi se xi sala xi ri daniel h hector daniel h hector Se xi va xi luzheki hi ndlela yaleyo, mara laha a xi tsariwe ku Pheris ku komba ku xi huma aPheris, se ku suki e se xi sala xi ri Pheri, laha a xi ri na tilayini tinharhu. Colour ya xona a yi sasekile swinene, a yi nga a yi nga ri red ya so, a ku ri red liya ya ku ya ku tlhe yi tlunya. Swilo swa hela vana va bava, swo va ku heleni hi ndlela yaleyo. A swi vheti swi dzudzeka hinkwaswo, Swi swi suka hi swintsongo swintsongo se ni kombela n'wina mi twa ku swi mi ba mbilu mi vona ku mi endla yini hi swona ku ni tikuma ni ri na xikipa xa ku helela xa ku tsaliwa ku Daniel Hector liya yi yi nga D_H ivi la xi tsaliwa kahle ku Paris xi tlhela xi va na milayini yinharhu ni nga titwa ni tsake ngopfu hi ndlela yeleyo. hi mhaka ya ku a no swi lava ku tikuma ni ri ku endleni ka video ni nga bombangi hi ndlela leyi no va hava mpahla ya bomba okay uh, hi nghena ka mhaka ya hina esiku ra namuntlha a hi fanekele hi ri na tatana robert dikapa ma swi tiva ku eh, minkarhi yo tala hi va hi ri na vona vhiki rin'wana na rin'wana so sweswi a hi va paki hala ka ti-sunday um ku va ta ta va ta hi hlamulela swivutiso swa n'wina leswiya mi nga swi vutisetela a ku fanele ku ri vutomi bya le jele episode 13 um eh, so robert dikapa a hi na vona namuntlha a va kotangi ku fika ku za va nga kotangi ku fika i swi vangiwe ngopfu hi mina hi mina ni fanekele ku ni ya ni ya va teka ni ta na vona hala studio um so a ni vangi na nkarhi wa ku swi endla sweswo ni biwi hi nkarhi hi mhaka ya ku weekend leyiwani a ku ri weekend yo leha swinene ku ku na swilo leswo swo tala swi swi nga hi kanganyisa xin'wana xa kona i ku Robert Dicap va va va ri ku endleni ka music video leyi va xuteriwaka hi mina va tlhela va editeliwa hi mina se swi ni nyika ntirho wo talo hi ku hambi mina a ni ti endleli ti-music video. So hi mhaka ku va kha swi ni dlela nkarhi so hi swin'wana swa leswi nga dya nkarhi wa ku na loko a hi a vo lota a va ta va va te va ta phusha project ya vona ya music video ya album ya vona leya ya gumba fire volume two yi nga thiwa ku maninja va le ku yi endleleni ka music video mara va va ti mixini na leta ta khale um va hlawulahlawula leti va ti rhandzaka so swa hi disturb-a swinene ni ka ku hi tlhe hi hi kota ku endla nkarhi wa wa leswa ti live shows ni sure ku namuntlha hamba a hi lo vonana a va ta va karhele hi mhaka a hi ta va hi fiki hi phusha ndima liya ya ya vona xin'wana xi disturbaku ngopfu i ti-performance ta mina mi kuma ku ri nkarhi wun'wanyana loko ti-holiday ti ya ti tala swi vula ku na ti-performance ti ya ti tala lero na nkarhi wa ku va busy wu va wu wu ya wu tala na nkarhi wa ku travel-a wu ya wu ya wu tala se mi kuma ku a ka ha ri na nkarhi ngopfu wa ku hi nga fika hi a ho fika hi vheta hi nghena hi tshama hi ku se hi live um a hi xitalo ti-show leti mi ti vonaka ta live a a ni na camera man so ni- hi mina ni ti xutaka ni fanele ni tlhela ni control-a ni camera um ti-show to tala leti mi ti vonaka hi ri ti ri live a hi na production manager lo a kotaka ku endla ku ku tlanga ku nghena ti-advert um ku pfa ku endleka yini yini yi pfa yi tsala mavito laha ku ri hi mina mani sweswo swa ku taniya hi mina ni fanekele ku ni tlhe ni ni ti control-ela swona so. ni nge vheti ni fika ni swi dumela swilo swa swo hinkwaswo ni ku na ha nghena ni va live ivi se swi vhe swi flowa swi faneke swi va na nkarhi wa swo wo swi prepare before um hi nghena a a moyeni more especially loko hi ri vambirhi na space hi faneke hi xerhelana um la la hi nga kona studio xa hina xi xi xintsongo swinene tinqambi leti mi ti vonaka kha ti performer a a a a ko va xitayela ku milenge yi nga humi i ku studio xitsongo ku pima ku a swi endli ku khamera yi tlhelela ndhawu yi za yi hi komba munhu a ri a ri full so naswona sweswo swi lava setup yin'wanyana leyi dyaku nkarhi swinene xin'wanyana i ku na tirha. um mina leswa swa ku tirha loko va ku u yi ntirhweni se mi kuma ku nkarhi wun'wanyana na mintirho ya le mintirhweni yi tele se loko mintirho ya le ntirhweni yi tele yi fika yi nghenelela ka mintirho leyi ni nga ku mi hlayeleni yona ku yi tele se swi swi ku swi ku hondlo. ivi se mi kuma ku swa swa hi disturb-a swinene swi dya na nkarhi luwa wa ku um dikapa va ta va ta mi hetsela um switori swa vona swa le jele xin'wana xi nga ku hi disturb-eni swinene i mhaka ya ku hi tivisi ku um album ya Solly Maka ya H_I_V Makhense page eight liya hi nge te i Mpfilumpfilu yi faneke yi huma hi October October ya leyiwani so tinsimu ti faneke ti hoxiwa. ti hoxiwa online ti hoxiwa ka ti YouTube ti faneke ti ya ti ya printiwa ti C_D ti ku endlela ku ri loko siku ra koho ri fika swi vhe swi huma xikan'we se sweswo swi vula ku tinsimu ti faneke ti se ti va ti heri hi ri sure a ku na leri nga na mistake sweswo swi komba ku munhu u faneke a tlhelela studio a a yingisela kahle ntirho wa yehe ku ni sure ku. Hi swoni swi lavaku ku vanhu va swi twa leswi kumbe ku na swin'wana ni lavaku ku swi susa kumbe ku na swin'wana a ni tsakela ku swi nghetela ku vanhu naswona va ya va ya swi twa na? So ku va hala tlhelo ku ri ku rhikhodiweni ka album yaleyo ku ri ku endliweni ka music video ku nghenelela timhaka ta ti-performance na swa ntirho swi nga endla ku swi hi kuma kha swi hi disturb-a ku nga ri namuntlha ntsena na ku ya mahlweni so hi swo swin'wana swi nga nghenelelaku ni hi nga koti ku va na vona . Tatana Robert Dikapa a a madyambyini ya siku ra namuntlha ni biwi hi nkarhi wa ku va landza ni biwi hi nkarhi wa ku communicate na vona ni biwi hi nkarhi wa ku prepare swilo leswi swi fitaka kumbexana set up leyi fitaka ku vona va va va ri kona se mi kuma ku se swa swi humesa chunini however hambiswiritano ni twe ingaku swi endlisa swin'wanyana leswiya swa ku. Ni vhe ni tshama ni ku, Wena kwa ni karhele, mo munhu a wisa? Ni ku, Hayi. Mo ni ya ni ya nghena ni va byela ku, Um, ku humelele yini ku za Robert de Capa hi nga vangi na vona amadyambyini ya siku ra namuntlha? So hi swoho swin'wanyana swi nga nghenelela sweswo. Ku na swilo swintshwa hi lavaka ku swi introduce-a aka channel ya hina. tanihi loko swin'wanyana swa swona a hi te hi ta sungula ku swi introduce kahle loko se hi fikisi forty thousand wa vanhu lava se va nga fikisiwa swi komba ku se ku fane ku ta leswi introduce-ziwaku and then ku na leswi hi nga swi pulana ku hi ta swi introduce-za loko se hi fikise fifty se swo swi ta mi ta swi twa hi nkarhi luwa wa fifty mara leswi hi nga na swona sweswi a ka forty leyiwani Um, ni twa nga ku swa fita ku ni vheta ni mi byela swona ku ri i yini na yini na yini leswi hi nga ta va hi kha hi swi ngetela mi nga chavi ku commentatela leswi mi swi lavaka na n'wina ku a hi tsakela a hi tsakela a hi tsakela a hi tsakela hambi hi nga swi teki hi va hi swi vonini ku pima ku hi va hi swi consider-ini nkarhi wun'wani ku va ku ri timing leyi mi nga yi vula hi yona mi kuma ku a yi right mara leswi mi nga swi vula i point so ha swi amukela swinene sweswo hi kombela mi swi vula swi tele hambileswi ni nga ta ka ni nga swi hlayi la ka live leyiwani but immediately ni huma la ni vheta ni ya ni ya chekana na ti-comments ta n'wina ku i ncini swin'wanyana leswi a mi kha mi ku eh, ma ma swi lava ku channel yi mi tisela swona ni kombela hi nghena a makete na kha ha vuya a a hi nge zi hi dya nkarhi inkomu

hi kumeka eka mdavula esalani seke hi kume eka whatsapp number ya 081 476 6475 ndzi te nenes bake and treats we serve with love ahe i nhlahla pholeni sithole mukhegulu wa n'wina wa ka tiktok mi langutele chaneli ya g1 solimakamu eka ntokoto studios stay tune

hi vuyisa sweswo emavhengeleni vana va mhani ni kha ni mi amukela kahle ni kha ni hi mina g one soli makamu ni mi pandze kahle namuntlha hi ku hanya hi ku gqoka ni mi pandze hi daniel hector hambileswi yi nga rhabeka rhabeka laya na laya xikulu ma hi vona ku a ku ri yona ni tshame ni yi mbala yi ri yintshwa yi lo hlakala okay hi mi tivisa ti-short a ni fanele ni ku short comedies kumbe ni ku short movies kumbe ni ku short clips mara ra right a ku ta va ku ri ti-short clips se mara hi ku ti ni lava ku ringeta ku endla ku ti va na mafenyanyana hi ta mi tisela ti-short comedies ta mafenya brothers um laha hi nga ta hamba hi mi nyiketa sininyana ya ku tlanga five to ten minutes hi ta hamba hi mi tisela swimovhana sweswo swa ku komanyana kan'we hi n'hweti kan'we hi n'hweti mi ta kuma xi xi comedian xexo xa ku tlanga five to ten minutes swa swa mafenya brothers ni ni ta lwa hi matimba ku ni va ni ri kona ni le ka ku actor ni nga vi ni ri hala ka production ngopfu ku endlela ku ku nga vi channel ya dyiwa nsoli makamu mara yi kha yi yi operate-iwa hi mafemani so na n'wina mi nga kwata mi ku swi tlula hi loko a hi lo follow-a mafemani so ni ta ni ta va ni kha ni ringeta hi matimba lexi endlaka ku hi tisa kan'we hi n'hweti i ku a hi lavi ku mi tshembisa swilo leswi hi swi tivaka ku nkarhi wu nge pfumeli because hi swi adha ka swilo leswiya ni nga rhanga ni swi hlaya before hi ya breakini ku hi swo swi hi dyelaka nkarhi naswo se leswiya swi fika swi swi adiwa kwalaya a ka leswiya and then uh, music video um tinsimu ta mina ni lava ku hamba ni ti endlela music video mi ta ni mentionela von'wina ku Eh, mi lava ni mi endlela ri ivi ni mi endlela music video ya kona n'we mi nga ta va mi ri majority hi nkarhi wolowo mi vula ku mi lava ku ni mi endlela ri ni mi endlela rona n'we mi nga ta va mi ri majority hi nkarhi wolowo se tona a hi nge hambi hi mi tisela kan'we en'hwetini hi ri ri nsimu hi ta hamba hi mi tisela kan'we rinsimu aka tin'hweti tinharhu hi lero once in three months hi ta va hi kha hi mi dropela music video wa risimu leri mi nga ta va mi ri langini hi endlela ku nkarhi wu nga hi bi hi za hi mi humesela swilo swi nga vupfangi hi kha hi lula ku hlongorisa ku hi mi tshembisi ku so hi leswi nga ta va swi kha swi fambisa swona hi site ra ra swa ta ta ta music video a ni kha ni ringeta ku endla mm, ti-arrangements na na na ti-politicians ta hina laha hi nga ta va hi kha hi va tisa a a a ka channel van'wani va vona va ta va ta hlamusela leswi va navelaku ku tiko ra ka hina ri kota ku swi fikelela tiko ra ka hina ni vula South Africa and then na leswi swi va ku kha swi swi tsandzisa ku hi kota ku swi fikelela na leswi va nga swi fikelela ni va twa ku nga ku swa fita ku va share-ra na vanhu sweswiya swa ku taniya hi ta va hi kha hi ti tisa ti-politicians mahungu na mona a hi kha hi hleketa ku ri mahungu hinkwamo lama ma nga ta va ma ri i mahungu lama ma nga ti-headlines a a vhikini rero sunday yin'wana na yin'wana hi hamba hi mi rhipapela mona hi mi tisela mona ma ri xijumba hi fika hi mi fumbela ti-headlines ta kona hi tlhe gegegegegege nyana katsongo ku endlela ku Eh, mi kota ku swi tiva ku a ku humelela yini evhikini na n'we mi nga ri ku na laki ngopfu ra ku landzelelisa swa mahungu mi mi landzelelaka ngopfu swa chanele ya g1 soni maka mi nga hundziwi ngopfu na hi leswi swa current affairs ku nga swona swa vutomi bya siku na siku ma ha ri laha mi pfa ku ku ri na leswi mi vuyelelisa swi mi vuyerisaka ku antswa ku tlula ku entertain-iwa so hi le ku ringeteni ka ku mahungu hi ta hamba hi mi tisela mona hina ti-journalist ta hina um leti ti nga ready na ku endla sweswo so mi ta va mi kha mi swi twa loko nkarhi wu kha wu ya wu kha wu fika ku swi ta va kha swi endlisa ku yini and then hi lava ku ringeta na ku mi tisela ti-local sports excuse me hi lava ku ku va na hi ka hi mi tisela ti-local sports e mitlangu hi ku hambanana hambanana ka yona ya kwala kaya loko hi ku kwala kaya a hi vuli ka mudavula loko hi ku kwala kaya a hi vuli a giyani loko hi ku kwala kaya a hi vuli a elimi hi vula a south africa hinkwayo hambi mo va mi ri a bushback ridge As long as ndhawu yaleyo ku ri na Vatsonga, hambi mo va mi ri aPhalavurwa, hambi mo va mi ri a aXitandani, hambi mo va mi ri iPolokwane, kwihi kumbe kwihi laha ko va ku kha ku endliwa mitlangu, hi ta hamba hi mi tivisela yona mitlangu loko ku ri ku swi boha ku ku na i i swa nkoka ngopfu leswi mi lavaka ku swi vula, hi ti hlanganisa na n'wina mi kota ku swi ku ku swi hlamusela vanhu mi byela vanhu because ku na vatlangi vo tala. mi kuma ku va tlanga tibolo kwahala mo ni ku ni ta kombisa hi bolo ntsena va tlanga tibolo kwahala makaya ku endliwa ti-tournament ku na vatlangi va vuswikoti swinene mara a nga swi tivi ku u faneke a ya kwihi loko a nga tlangeli girawundi ya yena va ri team ya yena leyi a a a a a tlangelaka yona so a nga swi tivi ku ku ya mahlweni no faneke ni ni tihlanganisa na mani so hi ta va hi kha hi lavalava valava va tiligi ta le henhla Um, a ni lavi ku ti vula hi mavito mara tiligi ti ta ti le henhla ku ri ku ti ri hansinyana ka PSL va hi kha hi va tshuneta kusuhi va kota ku vulavula na n'wina mi kota ku swi tiva ku loko mi lava ku tihlanganisa na vona mi nga tihlanganisa na vona njhani hambi mi ri kwihi kumbe kwihi as long as swi sweswo ku nga ri swilo swa ku swi kombiwa ka t v swi haxiwa ka radio hi swi teka ku i local um a swi tiveki ngopfu helo so hi lava ku ringeta ku pfupfula hi swi yisa a vanhwini swilo swa ku fana na sweswo lastly um kumbexani xo hetelela um eka ti-artist hinkwato ta matsonga hambi ti kha ti nga tlangi music wa xitsonga anti loko swi endla sense leswi ni swi vulaka eka vayimbeleri hinkwavo va matsonga hambi va kha va nga tlangi music wa xitsonga va kha va tlanga rnb ya xilungu kumbe ya xivhenda regay um eh, xigaza disco um eh, afropop hip hop sweswa swa ku taniya hinkwenu n'wina mi titwaka u nga ku mi lava exposure mi lava ku yisiwa evanhwini mi lava ku tivisiwa evanhwini hi chanele ya G1 Solly Makamu, hi mi nyika offer leyi ya ku mi ta hi ta mi navetisela music wa n'wina mahala. Loko hi ku hi ta mi navetisela music wa n'wina mahala hi vula ku mi hi sendela risimu rin'we loko ku ri ku mi ta kota ku fika a studio. mi hi sendela risimu rin'we hi WhatsApp mi hi sendela risimu rin'we ka nambara leyi um zero eight three ni ta tlhela ni yi tsala na le ka screen nine five eight nine three one zero ni ta tlhela ni yi phina na la henhla kwalaho ya mi hi mme hi no tshemba ku eh, ya okay a na ku no tshemba ku yi humile na laha ka screen se na na na yi vona Eh, mi mi hi sandzela risimu ra n'wi hi twa ku ra fitaki loko ri nga fit mi swi twisisa loko hi ku a ri qualify se mara mi hi sendela risimu ra n'wina loko hi twa ri ri kahle Mi nga rivali ku a hi ri ra xigaza minyuzi ku un'wana na un'wana uh, lowu nga na wona as long as wu ri mutsonga we n'winyi wa wona hambi wo music wu nga ha vulavuli xitsonga mi hi sendzela ri nsimu ra kona loko hi twa ri qualifier hi ta mi vitana mi ta mi ta performa loko hi hamba hi va na ti-live ta ta ku fana na leyi nga na yona mi swi voneni hi nghene hi ri nsimu ra un'wanyana hi ta tlhe hi huma hi ra un'wanyana N, Hi ta titlanga tinsimu ta n'wina, mi kota ku kuma promotion. Swi antswa ku tlula loko no ku nyika interview ya ku mina na wena hi valavula, because loko va ku, Solly Makamu u valavula na VJ, a ku hava munhu loyi a swi tiva ku VJ i mani. So vo fika va hundza, va ku, He, a hi lavi ku vo swa vu, swa vu VJ, hina hi lava ku vo Dikapa ka vutomi bya legend. No nyika xikombiso. Se loko va ya va ya nghena ka Dikapa, va kuma ku before va vo Dikapa ku rhanga rinsimu ra wehe ri tlanga laha, ene ra va bela mara a va, A va ta va nga ri vonangi loko a hi lo endla interview mina we hikuva vito ra we a va ri tivi. Se mara se va kotlani na rona hikuva a va nga la we a va la va dyi kapa. Se mara loko risimu ra we ri rhanga ri tlanga laya se va sungula ku ri yingisela hikuva a va ha lava ku twa dyi kapa. Se va twa na wena u va u kume promotion yo tlula loko ku ri interview because interview yi nandziha loko u tiveka vanhu va nga ta ku e VJ xi endli Xi endli interview na na na G-One se va nghena va vona mara loko va nga ku tivi a va twi nkoka wa ku clicker lahaya se risimu ri tlanga kun'wana na kun'wana ku pima ku hambi munhu a nga lavi wena a kha laha Dikapa u ta ya hlangana na wehe ka Dikapa u kuma ku music wa wehe a wu ri kahle a vo a vo ka va nga swi lavi ku ti nyika nkarhi wa ku yingisela u va u kume promotion hi ndlela yeleyo so swi sweswo hi swi endla mahala mahala ni vula ku. wehe a wu hakeli nchumu wehe wa wa wa artist swi leswi hi swi pfala hi ti 30 ta November pima ku loko ti 30 ta November ti za ti hindza a ku nge he vi na nqambi hi amukelaku for ku endla sweswo mahala so i i hi mi nyika moya hi ndlela yaleyo ni kombela ku vheta ni yi vula kwala ka live munhu ni nga n'wi byeli ni ri one eh, hi ri two seni a nga ta ku ni n'wi nyike ti-terms and conditions tin'wana a ni nga ti vulangi a moyeni se a nga swi tivangi roman figure one a hi ku hakeli we wa ncambi futhi hi ku na wa wu yi hakelangi ni kombela ku swi veka so roman figure one a hi hakelangi a hi ku hakeli mali leyi u nga ta u ti hi yona loyi a hi nga nghena hi rinsimu ra yena u huma a bush u lo ti tisa a tlhela a ti tlherisa a hi n'wi nyikanga na peni a hi ku nyiki mali ya transport wo ti lavela a ni lavi ku va road mara a ni ta ku a hina hi nge to va nqambi phela hina ho pfuneta roman figure two a hi ku nyiki mali ya swakudya u dya swa wena ni vulela ngo la ndleleni mara hi ku la a hi teki nkarhi ku ku xuta u kha u performa loko ri ku ri nsimu ra wena ri tlanga five minutes swi teka five minutes ku hi hi va heti ni hi wena so there's no need for xikhafuthini and then um xa vu three hambi vanhu vo vo ri lango ri nsimu ra wehe va tshama va kha va vhiyiwa dyikapa hi mhaka ri ku ri rhanga hi ri nsimu ra wehe u kuma ku a va ha lavi dyi dyikapa se va tsakisiwa hi ri nsimu leri a ri rhanga ku ri nghena laya a hi ku hakeli xin'wanyana i ku Wee wa nqambi, mi hi loko wee u ta u ta perform-a sweswi va ku RBBH u perform-ini ka channel ya G1 Solly Makamba. Se vanhu va nghena va vutisa ku rinsimu leri hi nga ri kuma njhani? Phela ri va ri tlange ka show leyi yi nga riki ya tinsimu. Se a hi nge vuli ku rero a ku ri nsimu ra mani mani mi ri kuma njhani njhani njhani njhani. Hi ta tsala na tinambara ta wena kwalaya kwalaya ka rona risimu mara sweswo swi va swi nga ri enough loko vanhu va kha va nghena va commenta risimu leri hi nga ri kuma njhani risimu leri ra hi tsakisa it is your own duty swi le ka wena n'winyi ku u nghena laha ka ka ti-comments kumbe ka comments section u hlamula ku rinsimu ra mina ri kumeka laha vito ra nqambi leyi performaka i mani u va hlamula vanhu lava va va ku va kha va lava ku tiva u chekisisa ti-comments hi wexe mi nga endli leswaku a jiwani vanhu va kha va hi vutisela ku i ri nsimu ra mani a yi hlamulangi loko swi tsandza we n'winyi ku hlamula mi ri nga ri ku ra mina ke so u ta va u kha u tihlamulela hi wexe Ku mi kumana njhani na vaseketeri? Hina hi va hi ku nyiki moya hi ndlela yaleyo mahala. So ku sukela mundzuku hi ti 27 ta September 2021 ku nga Mvhulu, hi va hi langutele ku senderiwa tinsimu hi tinqambi leti ti lavaka ku. Rin'we ntsena. Hayi u nga loko wo za u senda three u feyilini a hi nge ku hlamuli no ku hlamula hi ku u ha odha u tsandzeka na ku twa leswi u byeriwaka swona rin'we leri u twaka ku leyi hi yo hiti ya mina ni lava ku yisa yoho vanhwini xo sungula loko munhu a dyoha a hi nge n'wi teki hi ku ya onhela na na na na hina va va va channel loko music wa wehe wu ri poor like quality leyi u nga u nga rhekhoda ka ka ka yona mara we n'winyi u kha u swi kota hi ta ku fostela hi ku fostelela ku Lava swi kotaka ku antswisa swilo kumbe machayele ma ti-instruments va ta ku twa va kota ku ku phuxa. Mara loko u dyoha a hi nge ku teki, loko u rhuketela a hi nge ku teki. Hi le ka G1 Solly Makamo Channel, channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swa xiyimo xa le henhla. A ni ri sure ku ku ta va ku ri yoh show yo koma ku hundza ti-show hinkwato. leyi ya siku ra namuntlha hi ku a no la ta nghena ni mi byela ku hi tisa yini swintshwa and then why dikapa va nga ri kona mara mulomo a wu daleli wu nga mulama um so ni vulavuli ku za ku hundza laya